Do si mer nees mat engem neie Produkt. Ech sinn net alleng, de Luc ass bäi mir. Dir kennt et, ech maachen d'Intro an hie mécht den Outro. Hola!
Mir hunn haut Glück bësse serieux bleiwen. Dass war der Show Wat ass dat hei? Eng Elite Trainerbox. Ja. Mir fänken elo mam Set Chaos Rising. Dass den éischte Video vun enger 6 Episode, wann net esouguer 7 Folge wëll. Ech mengen du hues nach en Booster Bundle, en Pre-Release Kit dobäi, dee mer och nach wäerten opmaachen. deen s de eng Kéier mat gesnackt hues, wëll net vill Leit um Prix Release do waren, leider Gottes. Mir hunn hei chaosweise gesot eng ETB déi 50 bis 60 Euro geet. Wann se bezilt bleift, kann se och bësse méi deier ginn. Wat hu mer drop? Ech dréinen ech et eng Kéier kuerz ëm dat d'Leit gesinn. Mir hunn eng ganz schéin, jo e Fuuss, e Piissiel kéint ee souguer nennen, et ass nach e klengen, deen ass knapps op d'Welt komm deen doten. Hei mar dann, wéi gesot, d'ETB, dee Ball si mer gläich. Lucky, wëlls du net scho fréier bei eis serieux ze maachen? So, dat ees war kuerze Kapprat, dat ees war den Fennec hien hei gesinn hunn, dat e bësse verluckt. Wat hu mer hei dran? Mir hunn nach insgesamt, jo, 9 Päck dran, dat heescht, mir siren net gerueden. Energiekaarten, Würfelen, bëssen eng Kéier d'Pink-Versioun, wéi et ausgesäit, vu Greninja. Sorry. Vum Greninja hu mer dann hei jo Sleeves an och rëm déi Kaarten dran an dann normalerweis hoffen ech mol dat do e Greninja Coin ass, wann net wär déi Box e bëssen eng Enttäuschung. Ech giff der e Memme mat fir ëmmer, ech war fir d'éischt opklick fir dech. Vläicht huet de Coin zwee Aen. Jo vläicht huet de Coin zwee Aen, gesin dat elo.
Jo mir hunn eis e bësse gehat mam Things wëll et eis opgefall ass dat e bësse baluckt wëll et eis alt e bëssen, dat gesi mer da gläich. Am Detail ass e bëssen, ja, Kaschitze. Déi kann dofir anbane gucken. Déi ka, kuck da se un. Mir gesi se elo gläich live. Lëck. Dat heescht hei eng Kéier, Dir kennt mech, si e bësse fanatesch dran. Do gesitt Der bannendran ëmmer d'Artworks, déi véier Designs vun de Boosteren, déi mer hunn. Dann, éier mer an déi ganz Geschicht hei eraginn, eng Kéier ganz séier, wéi mer den éischte Part hei zesummen hunn, wou mer schonn éischte Lackfleisch drop hunn. Dass all Kéiers, wann ech mat dir e Video maachen, Luc, ech ka mech net zesummerappen,

Mir hunn hei och eng nei Kaart, eng nei agefouert Kaart, dass de einfach dräi, dem Géigner just nach dräi Kaarten. Ohne Reversal kann. Jo, ohne Reversal ze soen. An dass eben herno, de Géigner hätt zum Beispill zéng Kaarten, du, du setz déi Kaart an, et hunn der just nach dräi, mengen ech, wann ech et richteg am Verhalt hunn. Hei ass de Spaass un, hei ass Violent Crisis erëm ugesot. Mir gesinn natierlech hei den Haaptcharakter vun deem do Set. Dee kanns du nemmi gesinn, well ech meng du hues schonn des Ëfteren gezunn. De Baluc och, muss ech och grad drop kucken. De Baluc och, de Baluc huet all e Gurt, dat ass ok. Geeë mer hei da kucken, wéi do gëtt och gär gespillt vun de Leit. Sorry, de Big D nennen ech se. De Big D, alles gutt. An dann ass hei natierlech Most Wanted Kaart. Natierlech vill Leit hunn och schonn déi do gezu, leider Gottes, dat ass jo schonn de Meme, datt d'Leit eng ganz ETB opgemaach hunn a se hunn ëmmer just dee Biber do gezunn. An zu gudder Lescht hei zum Schluss dann nach och déi do Kaart, eng Maus Wanted. An wisou man ech dee Projet hei mol op? Well ech weess, datt d'Luc hei zu Gold unzitt. Dat heescht Chase-Kaarten, et ass bësse schued, datt déi hei Kaart op dës Säit nach gemeet ginn, mee hei dann kommt alles op enger Säit. Et muss déi do eebe sou zoueräischneiden, datt alles bäineen si bei Luke, wéi gesot. An hei ass nach eng Kéier d'Mega Floette, wat am Fong en Highlight ass vum Spill, well dat war jo bësse sou herno den. Oh den nee.
Helfer vun der ganzer Geschicht. Do ass oder? eise Frënd.
Do ass eise Frënd. Do, de Ja, Beluga. de Beluga. Mir Chamäleon.
gesinn e gläich live.
Promokaart vum Pre-Release, wou s du mat dobäi waars, wou mer vläicht och nach ee Kit opmaache wäerten. Hei gesi mer d'Promokaarten, déi mer och kennen. An dat war et da schonn. Wéi gesot, Play Pokémon, wat der wëllt iersu spillen, huelt eraus den Handy an scannt en eng Kéier mat am Computer, kuckt an dat war et da schonn. Chaos Rising, eng kleng Introduktioun. Sou. Dann Zäit fir am Fong dat Wichtegst gesinn an der Zuel, well 5 Minutten heische verplempert, mee dofir den Luc herno hei, surprise surprise, dir gesitt et och hei, wat mierks de och Luc, dat ass erëm Kartrap, de Plastik ass fort.
Sniff drun. Wëlls de sniffen? Ech maachen nach héieren, ech sniffen net drun, dat ass vläit net gesond fir de Kal Kaluwe ze maachen, ech hunn dogedeit.

Kann een am Raum stoe loossen. Virple, déi Leit déi gär Pink spillen, déi kënne Pink spillen. Ech ginn d'Info scho mol op d'Säit leeën, wa mer dat net benotzen. Du kanns hei Opdeelung maan, an der Zäit maan ech eng Kéier hei op. Ballutten.
An da kucke mer dat eng Kéier am Detail un, op der wierkleche Ballutt, wou mer eis elo do en Klon gewielt. Jo, elo kucke mer hei no en Nick, dee kritt de Text wierklech net op, well dat do ass e bëssen, voilà, elo hu mer et. Du kanns dir 5 Päck huelen, ech huele mer 4 Päck, dat ass nämlech Gudd opgepasst, hei d'Kaachentrennerin, t'ass net wéi läscht Kéier bäi Perfect Order, t'ass ëmmer en anescht Design. Da fir iech dat Interessantst denken ech d'Gold Kaart vun der ETB. Da kritt der eben och dës Promo Kaart fir iech e Kéier weisen an ëmmer do e bësse kucken. En ass faszinéiert vun dir, t'ass deng Präsenz, leeft net do bei Lukten a bei mir. Du bemierks et halt net, well en op dech kuckt an op mech, bei een. Dat ass och de Problem, de Fennekin an eng ganz schéi Promo. Erënnert mech bëssen och un d'Chamenda Promo Kaart vun deemools menger ETB virun engem guer gudde Joer. Also déi Kaart, et ass e Starter erëm an dir wësst wéi Starteren hautzedags kënnen explodéieren mat der Präiswelt. Sou, du hues mer e puer Päckchen nei ënnergeluecht, dat wor fir Moreps Zäit jo un de Coin ass, wësse villäit mer Lucky Coin sinn. Ech man einfach 25 weg, da gesäit keen dat mer nach ëmmer an eis Playmate nach net geännert hunn an da giff ech soe Luc, ready for battle.
Mir maachen eben elo, huele mer d'Zäit elo ran, well mer dat Video opmaachen, wou mer dann, jo, dee Moment e bësse geplänkt hunn.
Esou, hei fir d'éischt op Podcast fir iech. Du kanns deng Aen och einfach dropleeë wann s de wëlls. Yes. An dann lass logescherweis Fennec déi zweit, dat heescht dann och d'Bëlleg Versioun. Loosse ech einfach mol hei hei op Weltboy.
Mee dann, du kanns och deng kommentéieren. Mir hunn awer keen Bläistëft bis elo, also keng Neuegkeet.

Hun ech grad de Chespen net deen an deng Promokaart hei dra gehaat. Äh, dat ass eng Dat ass eng gutt Prob. Ech froe mech grad, hat deen dann net eng Maner? Dës hat ech werte ganz net, mee dann hu mer awer eis Well- e bësse gerett, wëll du sees Déi kascht 20 Euro, ne? 20 bis 25 Euro geet déi dote. Wann ech elo also kucken, dach, ech weisen iech eng Kéier, deen huet och eng Promokaart, dat Ja, heescht dräi déi hunn Starteren ech. hunn hunn eng Promokaart. Dat heescht mat enger ETB hu mer am Fong Schon zwee vun dräi do gezuwen, déi Kollekt, dat heescht déi hei. Ja. Déi hei zwou kéint ech op d'Säit leeën an dann als klengen Highlight leeë mer déi esou rop. Wann een awer esou kuckt, Luc, d'Päck kënnt e bësse besser sinn. Eng Etepe ass eng Etepe, et si ëmmer néng Päck just. Dat stëmmt.
An trotzdeem, wann ee weess, mir hunn ëm déi 50 Euro bezuelt, mir hunn deen hei Banger gezunn, dee bis zu 25 Euro geet, dat hei kéint och eng dräi, véier Euro Kaart awer sinn. Ech soen eng Kéier, geet se och an d'Lut, wa se méi verkaft ass. Déi ginn dann och deier wahrscheinlech awer.
Spend et bis 10 Euro an Crocodile gëtt och gefrot bäi de Leit, well een och en Deck domat ka bastelen. Ech giff soe Luc, wanns du näppes ze soen hues, hues de net. Dududdu, dat war den éischte Part vun vun Chaos Rising. Ech entschëllege mech fir s Laach kriss mat de schielenden Aen an Geblinzels.
Mir mussen do, wann een Leit kuckt, deen do schielt och e bëssen, mee bon. Déi kucken, déi kucken se sech un. Kucken se richteg, jo. Gutt, dat war den éischte Part vun insgesamt 6 vun net souguer 7 Parts déi kommen. Et kommen nach puer no, ech hoffen op puer manner Laachkrisen a wann net den Duerch eppes mat ze laachen oder der Reseau einfach de Kapp. Merci fir d'Nokucken an dann bis déi nächst Folg. Ciao ciao. Tschüss.